Buban khua hi Saitual District a awm niin Saitual atanga hmar lam kilometre sawmhnih pahnih vel a hla a awm a ni a. Mizoram khawpui ber Aizawl atanga hmar chhak lam kilometre sawmkua pathum vel a hla a awm a ni bawk a ni. Hriat theih chinah buhban khua luah hmasa ber tu te chu hmar hnam te niin Biate ho an lo awm hmasa ber a, buhban khawmhing put chhan pawh hetiang hian sawi thin a ni. Biate ho buhbana an awm lai hian sik puikut an hmang a, sik puikut hmang tur hian a lo berah kum thum chhung an khua ina bu leh bal a malsawmna an dawn emaw, lei do neih loh emaw, kum thum chhunga mitthi an neih miah loh emaw, heng te thleng miah lo a kawng engkima malsawmna an dawn hian sik puikut hi an hmang thei chauh thin a. Chutih rualin sawi dan dangte pawh a awm thei tho awm e. Kut ṭiak dawn hian inphal rai zan an hmang ṭhin a ni awm e. Nula leh tlangvalte chu an inkawpin an kal hrang ta ṭhin a. Hetih hun lai hian Mizo zinga hmelchhe ber ni a sawi saichawn khupa kha buhban khuaah hian a cheng ve a. Inphal rai zanah chuan nula tumah han tumpui tur a hmu zo ve ta lo a. Nula te chuan, Saia, hung nawr aw, tiin thir khai an pe ta zel mai a. A zakin a tlawm la ta hle a. Buh leh bal ka ngah chuan ka kawppui tur ka hmu em em ang tiin ṭan a la ta a, buh chu a ngah ta hle a, an seng zo seng ta lo a, a lo neihna chu buh bang mual an tih phah ta a, hun lo kal zelah buh bang tih chu buh ban tiin khawhming atan an lo phuah ta a ni. Hmar hnam ten buhban an chhuahsan atanga kum engemaw zat a liam leh hnuah Lalzika sai lo hian kum sang khat Zakuaa buhban khua hi a rawn sat ve leh a. Lalzika hi pawi bawia leh rohlupui te inkarah kum sang khat zariat sawmriat pahniha a lo piang a. Unau mipa pasarih te zinga pangahna niin a unaute chu Vanphunga, Thangkama, Lalruaia, Dorota, Lalzika, Thawng Liana leh Khawzadala te an ni. Lalzika hi buhban hmunah hian hun rei awm loin khawkawiah a kai leh a. Khawkawi atang hian kum sangkhat zakua parukah zawnginah a insawn leh a. Lalzika zawng inkhua a awm lai hi Kristianna in Mizoram a luh chhoh tan tirh lai vel kha niin heti laia Kristianna an dodal nasat thu pawh sawi tur a tam hle. Rev. Liangkhaia leh Tumbila ten vuak an tuar dan pawh sawi tur a awm nual awm e. Zawng inkhuaah hian Rev. Liangkhaia te khan a hun lai Zoram pum huapa lar, Pu Mazai kha an paw lut a, nula leh tlangval ten an tuipuiin an zaiin an la mup mup a, an thawm chu lal zik an a hriatin, Ka khua ten chu ti taka an hlimpui chu eng thil nge ni tiin en turin a kal ve ta a, chutia an lal hmel meuh an han hmuh takah chuan an khaw tlangval thangkunga'n Pu Mazaiin a lo phuah zui nghal a, Lal Bawrhsa pa lal hmel tha a lo lang e Pu Ma, i vang khua chung siar zat chu kan tlang lam e tiin hla a lo phuah zui nghal zat a. Lalzika chu in lamah a haw leh ta a, chu pawh chu muala lam leh zai chungin an up zui a. Kan lam man sialin a rel dawn e puma, Lallai Thansei lal Bawrhsappa lal hmeltha tiin an han phuah zui leh ta a. Lalzika chuan a sial chu puma zai aih nan chuan a talh ta a, heng hun lai vel hi kum sangkhat zakua pariat lai vel kha a ni. Lalzika hian sialin a ai ta zel a, Zoram hmun hrang hrangah a darh zau ta zel a, A unaute Vanphunga leh Thangkama te phei chuan ti tawh lo turin an ti hial a ni. Lalzika hian a unaute hnenah sialpui chhuah tur ten a dil a, an pek pawh kha Puma zai aih nan hian a hmang zel a. Sial hi a va in za lai a tak nghe nghe a ni. Lalzika hian Puma zai hmangin a unaute heti hian a va sawm a. Ka u Vanphung thangkam lo zin rawh Puma, Sialren lo tlang chawi a la me va en rawh a ti a. Vanphunga chuan Puma zai vekin a chhang let ve a, Sialren lo nge in duh tlang ren lo Puma, tlang ren lo vang khua a zau zel ang tiin. Chutah a nupui tual leng lo lutuk leh an khaw hausakna chu Puma zai bawkin Vanphunga chuan, Lalkai chhung i tuala a leng lo Puma, tangka ro thangpui a leng zawk e tiin.

Sapkhawn var leh sial man tur cheng sawmli Lalzika hi a pe nghe nghe a ni. Kum sangkhat zakua sawm a bu banah hian an let leh a, a hnu kum sangkhat zakua sawm thum, Pawl tlak thla, ni sawmhniah Lalzika chu bu ban hmunah hian a thi a, tun thleng hian a thlan lung pawh hmuh theihin a la awm nghe nghe a ni. Tuna kan awmna lai hmun hi Lalzika thlan hmun a ni a, hei hi amah an phumna ngei a ni a. Lalzika thlan hi Buhban khua atanga hmar lam Meter Zariat velah a awm a, Meter Zariat emaw Zakua velah a niang a, Suami kan piah tlangah sawnin Lalnu Lungdawh kha a awm a. Lalnu Lungdawh nena a inkar hlat zawng hi Meter Za vel a ni mai thei bawk a. Chuan hei hi Lalzika thlan tak tak a ni a. A inziakah hian In loving memory of Pawibawiha fapa Lal Ropui, Lalzika Sailo, Lal Hmeltha, kum sangkhat zariat sawmriat pahniha a piang a. Kum sangkhat zakua sawmthum, December, ni sawmhniha a thi. Kum sawmthum panga ro a rel, Sialza a talh, tih a inziak a. Chuan a thlan lung hi a san zawng hi fit sarih leh inchili a nia. Heti zawng hian a hlai dan hi fit hnih a chhah lam hi a chhah lai berah fit khat. leh inchi khat chiah chiah a ni a chuanin Lalzika hi sial hi tal hnem hle a sialza a tal tih hi Pumazai a aih nan khanin a tal a a unaute hnenah sial a neilo pawh khan tui chhuava dil thin a khang tawh a Pumazai a aih nan khan a tal zel a chuvangin amah hi sial ren lova te pawh an ti nghe nghe a ni tichuanin hemi a sir chiahah hianin kan duh tak kan en phal loh a nia tih a ni a hei hi. Lalfala tih tur nge Lalfala ka chiang chiah lo hi Lalzika tupa a ni a, tah hianin hemi lung an phunnaah hianin Sial leh Vawk sum ruk Lalchian a talh a, chuan a pa thian aah Thangruman kel a talh tih a ni bawk a, a pa hi Lalhlun chhunga sai lo tho a ni. Hei hi Lalzika thlan lung tho a ni a, tah hian a nih hmel a hei-- Tah hian pawi bawi a tih chiai kan chhiar thei a, hei hi a lung hi a tha vak lo a, a ziak hi hei a tla bal thei a, hetlai ah phei chuan a ke tawh ang khian khian hei a lung sang ber a ni a, a lung sang ber hi fit kua leh inchiriat lai a sang a ni a, hei hi a lung a pawh hi sawi mai mai chin lo hei a nghing det det thei a, hei hi a hmun hma tih vel te hi Buhban khua yma ten an ti fai zel a, hei hi tlawh ti nuam tu a nia tlawh pawh man hla hle nghe nghe a ni, tichuan in. Lalzika hi lal ropui deuh mai a ni a, pumazai ti lartu, a khua a chawi lartu te pawh kha a ni a, ama pual hian hla te pawhin phuah nghe nghe a ni kha maw. Tichuanin a thlan hmun hi a duh apiang te tan a tlawh thei a, khua atanga a hla lo a, hemi kawngpui kawng ling road atang khanin kawng chhak lamah hian pen chhohna a awm a, meter sawm nga vel. kal hianin Lalzir ka thlan hmun hi a tlawh thei nghe nghe a, helai hmunah hian a inphum nual a ni tih a hriat a, hei thlan lung chi hrang hrang a awm a, sawtah te sawnin Sunday School zirtirtu ah Sunday School secretary thlan te pawh a awm nghe nghe a ni. Lalzir ka thih hnu chuan a nupui Lalnu Lalhmingthangi chuan ro a rel ve leh a, Buhban khua atang hmar lam kemkhat vela hla ah hian, Lalnu Lalhmingthangi lungdaw pawh tun thleng hian hmuh theih in a lawm nghe nghe a ni. Tuna kan awmna lai hmun hi Buhban khua atanga hmar lam, kilometre khat vela hla awm a ni a. Kan awmna lai hmun hi Lalnu lungdaw tih a ni a, he lai hmun hi a hmun hma te hi Buhban khua ten an lo tifai thin a, a lawmawm hle mai a. a hmun hma pawh tlo nuam in tlawh harsa lo tak a ni a link road in a pal tlang vek a ni a hei hi a duh apiang te tan a tlawh theih a ni tin lungdaw hi a len zawng hi teh kual in feet sawmnga pariat leh inches riat a ni a a dung hi feet sawmpanga a ni a a vang hi feet sawmpathum leh inches sawm a ni thung a ni. Lungdawhah hianin anmahni an inphum lo tih kha hre thar leh ila a tha awm e. Chuanin heti laiah hianin lung inphun a lo awm a, hei hi hei hi Lalhliri Sailo, Liankunga fanu, Thini Nili Thlariat Sangkhajakua Sawm Pasarih, kum sawm thum panga a dam tih a ni a. Chuanin heti laiah hianin. Lalzi ka pu Pu Lian Zanga Lalzi ka pu kum sawm sarih pakhat Ral Sai Sakhi a ai Khuanga chawi Deni sawmhnih paruk thla khat Sangkhat Zakua sawmhnih leh pali Tin zia ka heihi an thlan a ni a rinawm chiah loh a an damlai lungphun te pawh a ni maithei a emaw Dawt lung an ti thin a, lungdawt bulah hian an dah thin a, lungdawt chungah te an dah thin a, chungte pawh chu a ni mai thei a, hriat erawh a ni lem lo a ni, mahse anmahni chuan phum in a rinawm chiah lo a ni. Kum sangkhat zakua Sawmliah Lalnu Lalhmingthangi chu a bo ral ve leh a, a fapa Lalchian Lalna chu rochunin kum sangkhat zakua sawmnga palia Mizo Lalte ban an nih thleng khan, Lal chhia hian buhbanah hian ro a rel a, a ni hi buhban lal hnuhnung ber a lo ni ta a ni. Mizo lalte ban an nih takah chuan lal chhia pawh hian eizawnna te a awlsam zawk nan tiin Manipur lamah a pem chho ta a ni.